Dumelang bagwera ba puku. Le lehono re ile go lebelela letlakala la boraro. Nkane re lebelela letlakala la boraro. Letlakala la boraro ke fao go leetšego meputso e mentši. Gomme gore motho a a kgone go tšwelela botse mo thutong ya rena ya Sepedi, o tshwanetše gore mo letlakaleng la boraro e be fao e lego gore o a ikgatelela. Lehono re ile go lebelela polelo. Polelo e, e ka mokgwa wo o latelago. A re lebeleleng seo ke le swaretšego sona. E, go ngwala polelo. Polelo o e fa mo pele ga batho. Ka mehla go o e fa polelo, o ka se fe polelo o le tee, o e fa mo pele ga batho, ka ge le bona mo pele mo seswantšhong se le nago le sona go na le digodišamantšu. O ra gore ge o bolela, o efa polelo, o efa mo pele ga batho. E, ke neng fao o fago polelo? Polelo e fiwa pele ga batho meletlong e bjalo ka manyalong, meletlong ya dikapešo tša dithuto. Motho a phasitše goba a tšweletše dithutong o fela a a dira meletlo, gona fao batho ba tla ba fa dipolelo ka go fapana ga bona. E, re na le meletlo ya ditaelano. Meletlo ya ditebogo e, ditebogo le ka ba e le gore le leboga morutiši wa lena goba le leboga barutiši ba lena ge ba ile ba le tataiša go fihlalela mo le leng gona le feditše dithuto tša marematlou. Gape-gape, polelo e fiwa mahung fao e leng gore ba re polelo ka mogwera wa mohu. Se ka hwetša ba re ge ba o file um sebaka sa gore o bolele, mohlomongwe ngwale polelo, wa hwetša o sa tse gore na o ka reng. Maikemišetšo a thutwana ye ke go dira gore o kgone go ba seboledi sa nnete. Um gantši o ngwala polelo, lebelela dintlha tše di latelago, Matseno a gago a goge šedi ya batheeletši. Šomiša mafoko a makopana gore o kgone go hwetša meputso e mentši. Ka baka la gore mafoko a matelele a dira gore O se ke wa hwetša meputso e mentši. Šomiša mehlala ya go tlwaelega. Kgonthišiša gore diteng tša gago di mabapi le sererwa, gape gape o šomiše Retšistara ya Semmušo. Tšhomišo ya gago ya polelo le tlotlontšu le maswaodikga e be tše di nepagetšego. Ee, go ngwala polelo. A re lebeleleng mohlala wa potšišo. Ba re motseng wa geno go ketekwa letšatši la baswa fao go tlilego baeng go tšwa mmušong. O kgopetše go fa polelo mabapi le bohlokwa bja bja go matlafatša baswa setšhabeng. Ngwala le polelo yeo o tlilego go e aba ka letšatši leo. E, e, se ka lebala gore ka mehla go ngwala o thoma ka mmepe wa monagano O swanetše gore o be le matseno, mmele, le tšhumo. Matseno a gago e ka ba go dumediša, le boitsebišo, le tsebišo ya sererwa. Mmele, mo mmeleng wa gago, go ya ka hlogo yeo o filwego, o tla bolela ka mohola wa baswa setšhabeng, bohlokwa bja dithuto maphelong a baswa, seo se ka dirwago go godišang go matlafatša baswa, tema ya go kgathwa ke batswadi, tema ya go kgathwa ke mmušo, mapheko ao a ba ledišago baswa go dira tšeo ba ba swanetšego gore ba di dire. Thumo, gona fa o ka tšweletša dithušinyo tša gago le gona go leboga sebaka seo o se filwego. A re lebeleleng um polelo, mohlala wa polelo yeo yeo e fiwago goba yeo e filwego. Um ba re, Ke rata go le dumediša ka moka ga lena go ya ka maemo le go fetana ga lena. Leina la ka ke nna Mopedi Basotho. Ke ka lethabo le legolo go ema pele ga lena lehono ke tlile go bolela ka bohlokwa bja go matlafatša baswa ba naga ya rena. Baswa ke baetapele ba ka moso, ke bona lesedi la setšhaba. Mahlaku a maswa a ithekga ka a matala. Batho ba bagolo le mmušo ba swanetše gore ba swanetše ba re thekge. Ge baswa ba ka se fiwe thekgo ya maleba, go dira gore bokamoso bja bona bo bo se kganye, gona re ile go ba le setšhaba seo se sepelago leswiswing. Batswadi le baetapele ba rena ba swanetše go dira bonnete bja gore baswa ba sepela tseleng ya nnete ka mehla. Batswadi ba rena Ke legato la mathomo la thekgo, ka fao ke bona ba swanetšego go ba ketapele morerong wo. Sebakeng sa go re rekela, sebakeng sa go rekela ngwana diteki tša go, tša go bitša, bea tšhelete gore ngwana a tle a kgone go tsena ditheong tša dithuto tša godimo. Batswadi Diaparo tša maina di ka se re hole ka selo. Rekelang bana di-laptop le dilo tše bohlokwa tša thuto. Tlogelang go senya tšhelete ka madila le re iše dithutotlaleletšong. Baswa ba nyaka dilo ka moka tšeo di ka ba thušago go ba betlela bokamoso. Ke bolela ka dilo tša mehuta ka moka gobane dikolo ke fao baswa ba ka hlahliwago ka dilo tša go fapana. ke ra yona mešomo ya matsogo, ya ditirelo le mešomo ka moka yeo motho a ka naganago ka yona. Baswa ba swanetše go fiwa dibaka ka moka gore ba kgone go ithuta. Baswa ba magaeng le bona ba swanetše go fiwa ditirelo fao ba lego gona. Re le baswa, re ka thabela ge ditšhitišo goba mapheko ao a lego maphelong a rena a ka tlošwa. Tšhomišo ya diokobatšo le madila e swanetše go lwantšhwa ka dilo ka moka tšeo di lego gona. Ge baswa ba senyagalelwa ke bokamoso, re ile go ba le setšhaba se se bjang sa ka moso? Re le baswa, re re go baetapele re nyaka go rutwa ka diphetogo ka moka tša theknolotši go swana le baswa ka moka ba dinaga tša lefase ka bophara. Re nyaka go ipona re itlhamile ka dithuto le gona go phenkgišana le baswa ba bangwe. Ga re nyake go bogela batho ba etla go tlo dira dilo tšeo le rena re bego re ka di dira ge nkabe re ile ra hwetša thuto ya maleba. Ge ke ruma, ke re baswa ba le, ke re baswa ke bokamoso bja setšhaba sa rena, ka fao, Ke re ba hlahliwe le go fiwa thuto ya maleba. Ye ke polelo e leng gore motho a ka e fa ge šetše ba rile a tle a fe polelo. Ka fao, sepela o ithuta go ngwala polelo go ya ka mokgwa o ke fileng mohlala ka gona le diponagalo tša polelo. Ee, ge o kgahlwa ke seo re se dirago, subscriba gore ge re romela di-video ba kgone go go romela tšona ebile o se ka wa lebala go laeka. Re a leboga. Le di-comments goba tšona ditshwayotshwayo tša lena, le re botšeng gore re lokiše kae ka baka la gore ka Sepedi ba re lego lekhwibidu ga le hloke seboko. Ka fao, le rena re a ithuta mo re leng gona Ee, gore re gole, re tlo godiša ke ditshwayotshwayo tša lena. Re likeng le subscribeng, re a leboga.